Әлхәмдулилләһ, барлык мактау Алла Субханәһу ва Тәгаләгә. Ул безләрне барлыкка китерүче, Ул безләрне менә шушы матур булган, күркәм булган көннәрдә, Үзенең көннәрендә ошбу мәчеткә җыючы Раббыбыз, китерүче Раббыбыз, мөмкинчелек бирүче бер Раббыбыз Алла Сүбхәнәһү вә Тәгалә. Һәм инде шуның өчен дә без, хәтта менә шушы килүебез өчен генә дә һәм мәгыйшәтебез хәерле һәм яхшы булганга да, әлбәттә ки, без шөкер итергә тырышырга тиешбез, җәмәгать. Чөнки дөньяда күпме мөселманнар авыр хәлдә, күпме мөселманнар авырып шифаханәдә яталар, күпме мөселманнар мәчеткә килә алмыйлар, ә әлхәмдүлилләһ, без мәчетләрдә, Без җомгаларга барыбыз да җыелдык, бу Аллаһның зур рәхмәте. Һәм инде әлхәмдүлиллә, бүген иншалла сөйләшеп китербез. Бик зур һәм әһәмиятле Эш турында яки төгәлрәк әйткәндә бик зур фетнә турында. Инде беләбез, фетнә сүзе барыбызга да мәгълүм. Һәм һәрбер кеше фетнәне үзенчә карый һәм үзенчә аңлый. Һәм фетнә сүзе дә гомумән әйткәндә ул бик зур, үзенә бик күп төрле әйберләр Керә анарга шулай бит инде. Һәм инде фетнәнең аңлатмасы инде ул ниндидер бер бөтен кешене чолгап алган, бөтен кеше шуның белән авырган, яки бөтен кеше шушы фетнә яки менә шушы гамәл эш анарга барып җиткән, яки ничектер анарга тәэсир иткән, яки тәэсир итергә мөмкин. Ул да ишә җәмәгать хатын-кызлар фитнәсе. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Үзенең хәдисләрендә күп китерелә, моның турында әлбәттә ки. Һәм инде нәрсә диде дәреслектә? Бану Исраил кавымы халак булды. Һәм Бану Исраил халакәткә дучар булдылар.

Бухари һәм Муслимда китерелә торган хәдис, Мин калдырмадым ди үземнән тагын да зур булган, үз эченә бик күп зарарларны кертә торган фетнәдән, иллә дә мәгар, ул да исә хатын-кызлар. Әлбәттә ки, инде ирләргә инде хатын-кызлар булган фетнәсе. Әлбәттә ки, инде ничек инде хатын-кыз фетнә булырга мөмкин дип без сорау бирергә мөмкинбез, чөнки Алла Субханәһу вә Тәгалә яратты бу дөньяда хатын-кызны һәм аны олуглады, һәм безнең динебез әле килеп хатын-кызның дәрәҗәсен күтәрде, хатын-кызның әһәмиятлеген күтәрде һәм хатын-кызның хәтта ир-атка караганда да вазыйфаларын әзәйтте һәм киметте. Ир-ат ул, гаиләне алып баручы. Ир-ат ул, үзенең гаиләсен өчен караучы. Ир-ат ул, үзенең гаиләсе өчен теге дөньяда җавап бирүче. Ә хатын-кызның, әлбәттә ки, шушы гаиләне карау, тәрбияләү һәм иренең сүзеннән чыкмау. Биш намазын уку, үзен фәхешлектән саклау һәм пәйгамбәребез нәрсә диде? Удхулу мин әби әбуабин җәннә шити. Кер нинди җәннәтнең ишекләреннән телисең, кер диде. Шушы хатын-кызга кайсысын иренең сүзеннән чыкмады, итәгать итте. Кайсылары биш намазын укыды, кайсылары үзенең төрле фәхешлектән саклады. Аллаһ Тәгаләнең кушкан әмерләрен үтәде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шундый әмер бирер хатын-кызларга. Ә бит иратларга алай түгел. Һәм ни өчен соң хатын-кыз фитнә? Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә хатын-кызны матур кылды, сыйфатлы кылды. Хатын-кызны сүзе дә Үзенә күрә мөлаем, йомшак һәм ир-атларны үзенә җәлеп итә. Һәм нәрсә әйтергә кирәк? Шуның өчен дә бит инде Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә әмер кылды хатын-кызларга капланырга, шулай бит. Һәм ничек булды соң бу хәл? Әле беренче мәлне, кайчан әле пигамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм пигамбәр булгач, хатын-кызлар капламый иделәр. Әйе, алар инде өсләренә кияләр иде, әмма чәчләрен алар капламый иделәр. Һәм инде кайбер Хафиз ибн Хаҗар үзенең китабында нәрсә ди? Өченче хиҗри елында гына әле, ләп карагыз, Мәдинәгә күчкәч кенә дип китерелә, хиҗринең өченче елында гына әмер килде, хатын-кызларга капланырга. Чәчләрен, кулларын, аяк тезләрен капларга һәм ике өлешен генә ул да исә битләрен яки кулларын күрсәтергә генә рөхсәт ителде. Хамин кызыга Умар радиаллаху анху моны сизде. Инде беләбез, Умар радиаллаху анху бик ихлас иде. Бик таква иде. Һәм Коръәндәге кайбер мәсьәләләрне инде ул анарга кадәр күңеле белән сизә иде. Һәм кайбер галимнәр әйтәләр, егерме урынга якын, ди. Кайчан Умар радиаллаһу әнһү сизде һәм белде, ниндидер әмер киләчәген, яки нинди эшне, нинди гамәлне ничегрәк кылачагын, икәнлеген Умар радиаллаһу әнһү инде үзенең, Тәкъвалыгына карап, үзенең гыйлеменә карап инде әйткән иде. Һәм Гомәр радияллаһу ан бик кайгыра иде, ни өчен? Чөнки Пигамбәребез сәлләллаһу алейһи вә сәлләмнең хатыннары чәчләрен күрсәтеп йөриләр иде. Күңеле белән кайгыра иде, кайчан соң аять килер дип, кайчан соң килер дип, хатын-кызларга капланырга кирәк икәнлеге һәм дөреслектә дә аять инде. Чөнки ошбу хатын-кызның каплануы ул үзенә күрә чисталык, үзенә күрә матурлык һәм пакьлылык сыйфатларыннан. Чөнки бүтән хатын-кыз, бүтән ират ул хатын-кызны күреп, әлбәттә ки, әзрәк шәһвәтләнә. Әлбәттә ки, бүтән караш белән карый һәм ояла да, шулай бит.

Әйт, ди, мөэминнәргә, ди, мөэминнәр булсынмы, мөэминәләр булсынмы, хатын-кызлар ир-атларга, алар үзләренең күзләрен япсыннар, ди, яки үзләре күзләре белән харам әйберләргә, харам җирләргә, харам булган аларга хатыннарга карамасыннар, ди. Ягудду мин абсарихим. Уә яхфазу фуруҗәһум, һәм үзләренең фәреҗләрен сакласыннар, ди.

Һәм менә бу чисталык, һәм менә бу динлелек, һәм менә бу инде безнең мәгыйшәтебезне саклый, менә бу инде безнең яшьләребезне харамлыктан саклый торган булган зур сәбәпләренең берсе җәмәгать. Ни кызганыч, без яши торган җирлектә менә бу зина әсәрләре яки фәхшелекләр яки төрле кирәкмәгән гамәлләр бик тә таралды. Әйе, әлхәмдүлилләһ, алар әзәя. Инде әлхәмдүлилләһ, үзебезнең балаларыбызны да тәрбиялибез. Мөселманнар саны да арта, әмма шуңа күрә дә карамастан без үзебезне шулай ук тәрбияләргә тиешбез. Чөнки чит булган хатын-кыз ул безнеке түгел. Чөнки аның бар ире, аның бар балалары яки бар аның әти-әнисе. Һәм аның белән ниндидер харам эшләрне эшләү яки анарга шәһвәтләнеп карау ул бит зинадан, җәмәгать. Алла субханаху ва тәгалә үзенең Коръәни Кәримдә нәрсә ди? Ва ла тәкърабу зина ди. Якын килмәгез зинага ди. Әйтмәде Аллаһ Тәгалә зина кылмагыз диеп. Юк. Тагында үзенә күрә Зур мәгънә үзенең эченә кертә торган Вә лә якърабе бит, якынаймагыз, якын килмәгез, сәбәпләрен кылмагыз, ниндидер сәбәбе бар икән, туктатыгыз, өзегез. Менә нәрсә ул дин, җәмәгать. Менә нәрсә ул чисталык. Һәм шуның өчен дә шулай ук күбебез, бәлкем, эшләрдә эшлидер, шулай бит инде, күбебез кибетләргә керәбез, хатын-кызлар белән, бәлкем, эш буенча аралашарга туры килә, әйе. Әмма дә ләкин эштән тыш булган яки ниндидер бүтән булган мөгамәләтләр, болар барысы да харам. Әйе, эш буенча без сөйләшәбез, әмма дә ләкин ниндидер хатын-кызларны көлдерү яки аларның нинди дә булса тавышларын күтәрү, Бу барысы да харам җәмәгать. Чөнки шушы без үзебезнең сүзе белән, сүзебез белән хатын-кызны көлдерәбез, ул бит көлә, һәм без аның тавышын ишетәбез, аның йомшаклыгын ишетәбез, хәтта Алла сакласын без фәрҗебез белән генә түгел, күз белән дә һәм колак белән дә зина кыла алабыз бит, җәмәгать. Сакланыйк. Чөнки бу барысы да җыела бит. Һәм әлбәттә ки, ошбу гөнаһлар безнең әсәре килеп чыгачак безнең намазларда, әсәре килеп чыгачак безнең гыйбадәтләрдә һәм әсәре килеп чыгачак безнең мөгамәләттә. Чөнки әгәр дә без ят булган, чит булган хатын-кыз белән бик тыгыз мөгамәләттә икән һәм аның белән уйнап-шаунап көләбез икән, Алла сакласын, ул бит безнең гаиләбезгә

Алла Субханәһү вә Тәгалә эндәшә һәм ошбу хәбәрне рисаләне кемгә җиткезә? Алла пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хатыннарына һәм гомумән бөтен хатыннарга. Нәрсә дип әйтә? Фәлә тәхдана бил каули. Сез ди үзегезнең сүзләрегез белән, әйткән сүзләрегез белән, мөрәҗәгать итә торган каулларыгыз белән ди, Аларны зиннәтләмәгез, ди. Ул сүзләрегезне ирләргә карата сөйләгәндә матурламагыз, ди. Гади, аңлаешлы сөйләшү белән сөйләшегез, ди. Чыкмагыз, ди, ниндидер үзенә күрә бер сихри сүзләргә, ди. Ни өчен ди? Фәятмаалләзи фи кальбихи марад, чөнки шушы йомшаклык белән, шушы сүзләрегезнең зиннәтлекләре белән ирләрнең ди калебләрендә чир барлыкка килергә мөмкин, ди. Шулай бит инде, җәмәгать. Кайчан хатын-кыз безләргә карата йомшак иттереп, матур иттереп, үзенең сүзләрен зиннәтләп, матурлап мөрәҗәгать итергә тырыша икән һәм эшли икән, безнең калебебез бит. Нәрсә эшли ул вакытта? Нәрсә эшли ул вакытта? Һәм бу бит Аллаһ Тәгаләнең әмере җәмәгать хатын-кызларга карата. Һәм шуның өчен хатын-кызлар тырышыйк үзебезнең сүзләр белән сөйләшкәндә, ят иратлар белән кулланмыйк зиннәтле сүзләрне. Сөйләшик, ничек кирәк сөйләшергә һәм чыкмыйк менә бу худудләрдән. Чөнки бу Аллаһ Тәгаләнең хәд, шулай бит инде, Аллаһ Тәгаләнең шиге. Фәлә тәтәдүһә дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Шулай бит. Без ди сезләргә чикләр куйдык. Һәм сез ул чикләрдән чыкмагыз. Чөнки ул чикләрдән чыгу кемгә зыян? Аллаһка зыянмы? Юк, әлбәттә. Әллә бүтән ниндидер затларга зыянмы? Юк, безгә зыян. Без үзебезнең калебезгә зыян китерәбез. Үзебезнең гаиләбезгә зыян китерәбез, җәмәгать. Һәм шуның өчен Аллаһ субханаһу ва тааля һәрберебезнең дә инде хатын-кызлар белән дөрес мөгамәләдә булырга я Раббым насыйп ит. Инде менә яз айлары да килде, шулай бит инде. Үзенә күрә җәй айлары да килеп җитәчәк. Инде шуңа да карамастан үзебезнең күзләребезне саклыйк. Үзебезнең күзләребезне саклыйк, без сакламасак, аны беркем дә сакламый, җәмәгать. Без үзебезнең карашыбызны беренче тапкыр караганда төшермәсәк, аны беркем дә төшерми. Инде беләбез, пигамбәребез нәрсә диде, әгәр дә без харам әйберне күрәбез икән, карарга ярамый торган әйберне күрдек икән күзебез белән, без күзебезне төшерергә тиешбез, шулай бит? Чөнки икенче тапкыр карау ул инде харам. Беренче тапкыр карау ул харам түгел, ә ике икенче тапкыр кара әле, малай, карыйм әле тагын бер кат дип, кем икән дип, үзебезне алдамыйк, җәмәгать, үзебезне генә алдыйбыз. Һәм шуның өчен тырышыйк үзебезнең калебебез өстендә эшләргә, тырышыйк үзебезнең Иманыбыз өстендә эшләргә, тырышыйк гыйлем алырга һәм инде үзебезнең күзләребезне, үзебезнең колакларыбызны һәм телләребезне һәм үзегебезнең әгъзаларыбызны ошбу зур булган, куркыныч булган, оятсыз булган зур гөнаһтан сакларга ул да исә зинадан. Субханакаллаһу ва бихәмдих, әшһәду ан ла илаһа илля әнт, әстәгъфирука ва әтубу иләйһи.